Champion Divine Clinic Abronsan dada no a ɛne Fia Motors hyɛɛ no mu na yɛnnim Onyankoropɔn Ntwenedua Mpɔw a Kwankwammira watra n'ataban so ayɛ akataso akata mpempem adagya so, ne frankaa ne n'animuonyam ne ne din no so oo, firi sɛ wayɛ bi, wo haw, w'amanneɛ ɛne sɛ.

Ɔte n'adwam, ɔbɛfrɛ wo nkutoo baako baako, aka w'ahintasɛm akyerɛ wo, ahyɛ wo nhyɛ bio. Nnome bɛn na ɛda wo so? Hyiayɛ papa, na wɔntwitwa wo ɛngyew wɔ nyankoropɔn bi mu. Efiada anɔpa nnɔndu kɔpem awia nnɔnmienu yɛ mpaebɔ kɛseɛ a yɛregye nnipa afiri ɔhaw ne amaneɛ biara mu. Ae, sususu afinesiamyɛ papa sɛ ɛyɛ twa so. Ɛkyere da a woampanyini sɛ. Yɛn nsa ngu nkɔfa nsuo mu deɛ a, yɛnhyia yɛ papa. Pastor Doctor Phillips Apoh Nyamekyɛ wɔ Holy Harvest Christian Church, Champion Divine Clinic Abronsan dada na ɛne Kia Motors hyɛɛ no mu. Na yareɛ no a ama wose ho sɛ akwan na mebɔ berɛ te sɛ nyampo pasage wose ho se ho sɛ wodi bɔne no, ɛtuo bɛtwa, ɔgyeɛ ɛbɛyɛ wo dea. Am Pastor Doctor Phillips Apoh, wayɛ krado.

Ɛyɛ honhom ɛna ɛyɛ adwuma a atiefo a yɛde bɛba awiei ahyehyɛ na mewɔ yɛwɔ amanneɛ ne amammerɛ mu. Ɛyɛ abisade a dodoɔ no ara de sii me so ne nsɛmmisa ɛna ama yɛka saa ɛkɔ yɛn anim. Ade koro a yɛn ani abere, yɛgyae wɔ diifoɔ nnɛ, yɛbɛsɔ ne mu na yɛabrɛ. Enti yɛwɔ nsɛm baako mmienu po a de bɛgu so, odiifoɔ ne yɛn ama Nyame diifoɔ agye n'ahome, wabrɛ paa. Ɛnnɛ Penada, ɛnnɛ yɛ Council Day. wɔ odiyifoɔ asoɛeɛ. Sɛdeɛ medi kan de too dwa no, wopɛ odiyifoɔ a, ɛyɛ asafo, VIP, wokɔ w'anim kakra, Kia Motors ne na ɛdi nhwɛanimu. Kane tete, ɛɛ, Divine Champion Clinic dan dada anim. Woduru hɔ a, wobɛhu aborosan yellow fɛfɛɛfɛ. Wobɛhu sɛ ne sign board bɔ hɔ a ɛyɛ Holy Harvest Christian Church. Ɛbɔ anim fɛfɛɛfɛ. Odiyifoɔ, sɛdeɛ wosi ho ni, Saa na ɔteɛ. Sɛdeɛ ɔsi mu hunu wo sere, saa na ɔteɛ. Na wowura ha a, na wobɛtetete abakɔsɛm. Wɔka asɛm bi, yɛhwɛɛ ne preaching, me follow last Sunday. Wɔse asafo a wowɔ mu, yɛnka atetesɛm ne abakɔnsɛm kyerɛ wo no, woato wo afrɛ, fa wo nsa to mu na yi w'adeɛ kɔ fie. Na meteɛ no, me yam hyee me. Ɛhɔ no deɛ, yɛnkɔ hɔ. Yɛn deɛ, yɛwɔ yɛn amammerɛ. Yɛkɔ yɛn amammerɛ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Abibifoɔ, yɛnyera nkɔfa obi som ma yɛyɛ som. Odiyifoɔ. Wei deɛ nso asɛm baako mmienu ɛfa amammerɛ ne amaneɛ na wɔn mmienu hu sɛ amammerɛ no ɛyɛ su ɛne ban ɛda adi ma yɛhu sɛ asemasi ne ɔbenteɛ ɔfiri abusuakuo wei mu ɛna amaneɛ no yɛ nnoɔma a yɛretoto ama yɛn sunsum a yɛde ama honhom no ahu yɛn na ɛhɔ no na mpɛ sɛ me wura mu kakra no me sei meyɛ ɛɛ Otumfoɔ dehyeɛ a sete akonnwa dehyeɛ ɛne no a yɛte kɔkɔɔ so wɔ faase a nkonnwa wɔ yɛ fie na ɛwɔ hɔ a yɛ wɔfa ɛtumi frɛfrɛ abusua na watɔ nsa na wɔsi wɔ gu ahyɛ tumi no sɛ ɔntaa yɛ akyi. Na deɛ woka nyinaa twe m'adwene si so yɛn a yɛyɛ ho sɛ akiristofoɔ no. Abrabɔ no a yɛnya wɔ ne yɛde kyerɛ wode sɛ ɛsom Kristo but abrabɔ no wohu ebi a ɛnhyɛ da ana wɔn nso a wɔabrɛ wɔn ho ase ama tumi no asom wɔ onyame no a wɔbu nsam yɛhu nsesaeɛ nso foforɔ ɛwɔ wo mu hɔ enti mena meyɛ ɔtohyeɛ wɔ hɔ no sɛ Yɛn nana no ɛyɛ ɛyi apa yɛ bikɔ sɛ yɛ ama mɛ amaneɛ wɔ kyerɛ wɔn sɛ ɛnyɛ bɔnɛ yɛ ama ni wɔ yi apa yɛ yɛ wɔ kwan sɛ yɛn nsa si yɛ bɔ ka sɛ wɔ nyi yɛ din firi mu na wɔ yi nso a sunsum no ɛne yɛ nyɛ ayɔnkofa bio anaa. Ɛɛm wo papa ɛkyɛ agyapadeɛ na wo ka sɛ paapa agyapadeɛ no a wo kyɛ no me ɛɛ kwaku moses me deɛ me mpɛ wo hwee yi firi mu a. ɔbɛkyɛ ama wo bi? Dabi, dabi. Nti sɛ wo nsa si wo bo, woankɔ mpo, honhom mpo, woka sɛ, Me deɛ, mpaeɛ biara a mobɔ biara no, menka ho a, wo nso no mfa wo nka ho, ɔmmɔ ban. Na woakɔyɛ sɛ. Obi a wayɛ prodigal son, wayɛ obi a yɛatow pa ahwi, obi a wonni hwɛsofoɔ. Onipa yɛ dɛ abusuakuo biara wɔ wura. Mm. Obiara wɔ wura. Nti Yesu ɔrepa agye abusuakuo mmienu bi no, ɔhyɛɛ n'asuafoɔ no na ɔsee wɔn sɛ, Monkɔ akurom ase, monkɔto sɛ afunuba bi ne ne ba bi, afunumu bi ne ne ba. Yɛakyekyere wɔn wɔ dua bi ase. Monkɔ saa na momfa mmrɛ me, na sɛ obi bisa mo a, monse no sɛ, Eyi ye ma Awurade. Ɔse yɛakyekyere no nti, that means sɛ nnipa no nni liberation. So woate aseɛ? Wɔyɛ ɔdehyeɛ bi a wakɔdane akoa wɔ obi man so. Nti na ɔse sɛ nnipa mu sɛ monka nyɛ sɛ ne ho hia na ɔyɛ n'aseni, wɔyɛ ne busuani, wɔyɛ ne dehyeɛ, nti na nni kwan sɛ ɔkɔyɛ akoa wɔ obi mu, nti na ɛsɛ sɛ ɔgye no. Nti wɔ nnipa biara sɛdeɛ wo kɛn fie tumi wɔ hɔ, obi afie tumi wɔ hɔ, nyɛ wo nko ara. Nti sɛ ofie tumi wɔ hɔ na ɛberɛ bi aduru na yɛ yɛbɔ yɛbɔ mpaeɛ yapaeɛ ɛyi musuo srɛ nhyira srɛ nkwate den ɛde ama ɛɛ abusuafoɔ nananom ɛnyinaa na woka sɛ wodeɛ wonka ho woyɛ okristoni yɛnyi wo din firi mu a na kyerɛ sɛ woo no sɛbi sɛbi sɛbi sɛbi oo wonim deɛ ɛwɔ fam ɛna wabɛdane ɛɛ akoa wɔ sunsum mu. Ɛna yɛde w'adwene nso ato afiase. Mm. Esiane sɛ wunim deɛ woreyɛ no, na sunsum a ɛbɛboa wo no, yɛrebɔ mpaeɛ ayɛ nneɛma de ama wo no, worekasa tia. Na sɛ wokura mu. Asase wɔ hɔ na nana mo pere to hɔ deɛ a, yɛ kyɛ deɛ a wo kɔ gye bi kɔ si da. Agya ndeɛ sɛ ɔyɛ asase o hehehehe.
So ate aseɛ? Me gya wei so deɛ tu ahemfo bebree fo. Me nananom nhemfo foɔ ɔmo tie me a ɔmo tie me yie. Ɛnnɛ ahemfo bebree ka sɛ ɛɛ wo di akonya a ɛyɛ abosonsom. Asɔfoɔ bebree ka sɛ tia wo di akonya a ɛyɛ abosonsom, wo di akonya a ɛyɛ abosonsom. Enti ɔno na kɔpene a wakɔdi adeɛ no, amammerɛ ne amanneɛ a ɛsɛ sɛ ɔyɛ no, ɔnyɛ. Na ɔkɔ asɔre. Ɔkɔ asɔre a, na asɔre amammerɛ ne amanneɛ deɛ wakɔyɛ, asɔre amammerɛ ne amanneɛ deɛ ɛɛ, kɔ asafo adwuma no a, ɔbɔ kofi nneɛma na wayɛ, bɛto kɔlɛse na wayɛ, ɛɛ, afe no aso, ɛɛ, obiara mfa ne ntoboa nwa, wa, ɛɛ, amammerɛ ne amanneɛ no, mm, mm, na ɛno deɛ wakɔ akɔyɛ bi. Easter dur a, amamɛn nye amanneɛ na ɔkɔ akɔyɛ. Palm Sunday dur a, obiara fa bla bla na ɔdze kɔ. Edur Christmas dze a, na ɔno so ɔkɔyɛ kum mbowa. Oh, yɛawo Yesu, owie a, ɔkɔ ku kum mbowa na ɔkɔ wea na ɔkɔ ɛdeɛ ɔsɛ. Ɛno ne deɛ wɔyɛ. Na mmom edur ne deɛ nso a, na wɔse oh, ahenkwaafoɔ ne ateanefoɔ nkɔ nkɔyɛ. Me deɛ, mfa ho. Na. Nsase wɔ hɔ a wɔatɔn de akɔtɔ kaa. Nsase wɔ hɔ a wɔatɔn de atena fie de asi. Hwɛ, meka ne tiri nti, ɔbɛyare ada mu, ɔbɛyɛ mmɔbɔ, wobɛhu, w'asefoɔ nyinaa bɛyɛ basaa. Wokyi kooko a, wodi ne ma? Dabida!
Sɛ ɛnyɛ na ɛyɛ bosonsom deɛ, ɛnneɛ ɔnyɛ wokɔdi akunya no yɛ dɛn? Kyerɛ sɛ, w'ankasa no woabɔ wo ho dua, woadome wo ho. Nti ɔhene biara ne deɛ kwan so ɔntie me. Woyɛ ɔhene a, ɛnyɛ bosom na wosom. Ɔhene, animuonyam na twɛdeɛfoɔ Nyankopɔn de ama wo, ahemfo ne adiyifoɔ na ɛnam, ahemfo ne ɛɛm, nkɔmhyɛfoɔ fam akɔmfoɔ a ɛnɛ woka akɔmfoɔ a na akɔyɛ te sɛ ɛɛm, nnoɔma bi, ne adiyifoɔ na ɛnam, biribi kyere wɔ man no so a, w'adiyifoɔ na wobisa no. na watumi aka asɛm bi de akyerɛ wo. Ebia na ɔde sie bi koraa akɔfa obi wɔ nwura mu ama mmusu aba kuro no mu. Agya, ɛhɔ nyɛ me dɛ paa. Ebia na ɔde sie bi akɔfa obi wɔ nsuo mu. Ɛyɛ akyiwadeɛ de ma nsuo. Enti ɛkɔba saa a, wobɛhu sɛ Ɛnome aba abɛtɔ kuro no so. Na sɛ wo ne odiyifoɔ bi a, wobɛyɛ dɛn na wayi wo? Ii, Wo ne odiyifoɔ bi a, wobɛyɛ dɛn na yɛka akyerɛ wo sɛ, Ei, ɛkwan wei a nam soɔ no, sei ne sei ne sei ne sei ne sei. Dawid kɔkum Uria na ɔfaa ne yere no. Odiyifoɔ bɛn na ɛsomaa no ma no kɔɔ Dawid hɔ? Ɔsomaa Natan ma no kɔɔ ne hɔ. Ɔkɔɔ a, asɛm bɛn na ɔka kyerɛɛ no? Ɔsii no pi kyerɛɛ no sɛ wayɛ bɔne. Na saa bɔne no a wɔkaeɛ. de kyerɛɛ ɛɛ Ɔhene Dawid no, ɛnam so ma Ɔhene Dawid nso tumi kɔɔ ne kokoa mu som buu Awurade so ma Awurade san danee ne mmaman werɛ de maa no.
Agya, mɛgyina ha. Onua, sɛdeɛ mereka no ɛnnɛ, wote nse me mu odu. Yɛreka yɛn nsɛm baako na yɛde aba awiei na ɛɛ mɛsrɛ sɛ wo deɛ taage. na wo nua ntaade na hyɛ na wo nua nhyɛ na sɔsklabo na comment no ngu so mmra mmerɛsɛm no yɛne odiyifoɔ bɛkasa afa kwan akeɛ nsɛm baako na yɛde aba awie na ɛndeɛ mu ɔden deɛ papa ɛka yi ana yɛregyina so abusa no nsaa nsɛm no na ayɛ animuonyam hwɛ wɔse kwan yɛ abibiman yɛbɛhu yɛn nyame yɛbɛfe yɛn ntoma pa afira na yɛafiri aborɔfo nnɛɛdɛɛ ne wɔn som mu. Papayɛ ha tete no a wei de ɔde bɛn na mede bom fa adiyifoɔ sɛ wohwɛ tete Elia mu ne Elisa mu a amammerɛ ne amane wɔn amfa anni agorɔ me deɛ meyɛ obi a oh mesua twerɛ papa mehwɛ ɛduru baabi a na kuro bi na nsuo nyɛ twerɛ no se odiyifoɔ no frɛɛ apɔtɔwea ɛna wɔn de nkyene gu na ɔkɔtu gu nsuo no aniwa Ɛɛ, ɛnnɛ, saa ɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ. Hwɛ yɛn tete mu a, apɔtɔwea ne saa amanneɛ no, sɛ yɛkɔ nsuom sɛdeɛ adiyifoɔ no yɛ no, wɔn da so yɛ. Na yɛn nso yɛyɛ abibifoɔ. Yɛn nyinaa nim sɛ anka yɛnyɛ deɛ anka yɛkasa na yɛdi nsuo anaa nsã bi anaa yɛnyi yɛn nko ma ade nketewa bi na ama yɛn ho bebu. Wɔhyɛ yɛn ho si yɛn nananom yɛ biribi te se wɔn so. Enti, na yɛse yɛn ho Kristo. But ɔhaw ne amaneɛ dɔɔso nti ɛyɛ Abibiman yi a yɛɛkɔ yɛ nti kwan bɛn na abɛtu nɛ Nɛɛmafoɔ ne yɛ nuɛbafoɔ ɛwɔ yɛ nyamesom ne yɛ mpaebɔ mu a ɛbɛboa yɛn? Erm kakra a mɛka de akyerɛ obi a ɔɔhwɛ me anaa ɔɔtie me ne sɛ, pɛ tete atempɔn kwan no na ɛfa so. Pɛ obi a ɔnim amammerɛ ne amaneɛ na busa no wo nkyi na busa no kwan a yɛfa so a Wo nananom ne twaa gya bɔ Nyankopɔn kasaeɛ a ɛyɛ mfasodeɛ de maa wɔn ɔ. Na sɛ wɔkyerɛ wo a, yɔ n, na ɛbɛboa wo. Ɛno nkyerɛ sɛ wonsom Jesus o, ɛno nkyerɛ sɛ wobu Jesus animtia o, ɛno nkyerɛ hwee o. Na Jesus no koraa deɛ gyaa Honhom Kronkron o. Honhom no na ɛbɛkyerɛ wo apɛdeɛ. Wɔse sɛ Sunsum no monya no a, Wɔnom na ɛbɛkyerɛkyerɛ mo akaakae mo nnoɔma a mo werɛ fi nyinaa. Akyiwadeɛ nyinaa wɔn na ɛbɛkyerɛkyerɛ mo. Mm. Enti sɛ wobɔ mmɔden na wohunu de, yɛsua. Deɛ nti na yɛwɔ akyerɛkyerɛfoɔ? Jesus, ɔse, Meyɛ ɔkyerɛkyerɛni, mebɛkyerɛɛ, mebɛkyerɛɛ kwan. Ɛbɛpem nnɛ yɛwɔ hɔ, yɛkyerɛ kwan. Enti sɛ ɔkan Jeremia nsɛm sisi hɔ no a, ɔse, Mayi m'ahwɛsofo a wɔde totorobɛnto rehyɛn rekyerɛ kwan no so, mose monyɛ dɛn? Montie wɔn! Mose yɛ abosonsom, ne yɛadi wɔn atam, ne yɛyɛ sei, ne yɛyɛ sei, ne yɛyɛ sei. Hwɛ, obi. Wɔtumi kɔ crusade, wɔtumi kɔ all night kɔbɔ mpaeɛ nyinaa tiatia bonsam so de anɔntɔn yɛ bobɔ fam nyinaa ne adeɛ. Wɔayi wɔn rekɔ fie. Sunsum anka ankyerɛ wɔn sɛ mokɔ a mobɛkɔ akɔwu. Nhim. Wɔn kronkron ti si obi so hyɛ nkɔm a ɛfiri he kɔɔ he baa he nyinaa.

Ɛnɛ no a mo se mo hunu Nyame na tetefoɔ deɛ ne yɛ abosonsom no, na difference bɛɛ paa na ɛwɔ mu? Na tetefoɔ deɛ ne yɛ o. Mpanyinfoɔ bebɔ mu sɛ, sɛ wontumi mmu wɔn deɛ a, ɛnneɛ bɛka wɔn ho. Ɛɛ, sɛ wontumi mmu wɔn deɛ a, ɛnneɛ bɛka wɔn ho. Adɛn na obi sa nsuo de bɔ wo dua? Wo se woyɛ Kristoni na obi afire nsuo de abɔ wo dua na ɛnya wo? Wo Nyame no mfɛɛ fɛɛfɛɛfɛ. Ɛnneɛ na saa nipa no a ɔfire nsuo na wɔde bɔ wo dua ma nnome abɛtɔ wo so no, ɔno na ɔwɔ Nyame o. Deɛ ɔka deɛ nokorɛ, wonni Nyame.
Ndaadaa na wodaadaa nnipa. Ndaadaa som na wosom wɔn. Ɛyɛ wo ho sɛ wowɔ Nyame na wode bɔ ho safono nti sɛɛ woboa. Dua na meyɛ hunu sɛ sɛɛ woboa. Hmm. Na kyerɛ sɛ gya me tie me a, na kyerɛ sɛ aduaba ankasa na anyɛ bɔne. Na mmom ɛda nokorɛ adi na ɛkyerɛ nnipa. Ah, me nua,
me ne wo nyinaa te ha. Adeɛ yi da ha. Meresɔre akɔ ha aba. Mebaeɛ, adeɛ yi nna ha. Mabisa wo, wo nso wohunuu. Mabisa papa yi, ɔso ɔhunuu. Na mese, Yoo. Asuo tumi. Awia a wogyina so yi, asase a ɛte so yi, mede nsuo yi kasa o. M'adeɛ da ha, menhunu. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛhunu sɛ ampa Ɔbɔadeɛ de mo adi agyaa mo. Momma pɛpɛpɛyɛ mmɛyɛ adwuma. Mo deɛ moyɛ sunsum, na monim biribiara. Deɛ ɔfaeɛ no, momma menhunu. Ɛkwan bɛn mobɛfa so ama mahunu sɛ mobɛma adeɛ a. Ɛnni kwan sɛ ɛyɛ nnipa moma no nyɛ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi ada adi sɛ ɔno na ɛfae na mede nsuo agu fam. Ɛdii nnawɔtwe wɔ afuo adowa wɔ anim ahorɔ ho. Yɛbisaa sɛ adɛn a so saa funu no me na mefae? Ɛnyɛ sunsum na anka yɛhu sɛ ɔno na awia no? Daabi da. Enti wayɛ bɔne.
Agya Asa, wobue abibim. Na kyerɛ sɛ, yɛn na yɛn nnaadaase a wɔfa som bi. Ɛno nti na bɔne adɔɔso. Aborɔfo som daadaa som a wɔde abrɛ yɛn nti na wɔyɛ sɛ, Oh, Onyame deɛ ɔfa ne bo a ɔnto no ntɛm, Onyame deɛ ɔfa, dabɛn na woka sɛ me na meate? Wokasa kyerɛ honhom anaa? Anaasɛ wokasa kyerɛ ɔkatakyie? Na Agya metie a, yɛnkasa nkyerɛ wo nyɛ, na mmom Ah! honhom na ɛkasa si wɔn so. O, twɛn deɛ mpo Nyankopɔn ayi nsiananmu de no ama wo, like body guy, mm, ɔno na ɛgye nsɛm no kɔ no, agye mmuaeɛ aba no, ayɛ biribiara, wobɛkɔ ɔkatakyie nkyɛn agye wo awuo.
Na kyerɛ sɛ, ɔreka sɛ yɛnhwehwɛ akwantempɔn ne yɛn mfa so no, nea enya ahome ama yɛn kra no, nea enya ahotɔ no, na sɛ ɛnyɛ yɛn wu akyi sɛnea yɛn asɔfoɔ nkyɛ kyerɛ sɛ, yɛ yɛn amanneɛ na yɛn mfam nsɔre na yɛn mfam. Ɛyɛ sɛ wobɛhunu kwan no na woahunu ɛkwan a wobɛfa so a wone Sunsum bɛnante, na woahunu nnoɔma a ɛyɛ w'akyiwadeɛ, nnoɔma a ɛyɛ w'apɛdeɛ, nnoɔma a ɔkatakyie pɛ a woahyɛ Sunsum sɛ wɔnka nkyerɛ wo, yɛ wɔ nhyɛberɛ. Nhyɛ adeɛ bi a ani atɔɔ so yɛ wɔ nkra nkra bi a w'agya ne wo diiɛ a wɔde saa book no wɔde ama no sɛ wo Ɔberempɔn yi adeɛ sei ɛni kwan sɛ woyɛ wo yɛɛ yɛ mfom wo Asowasi adeɛ sei ɛni kwan sɛ woyɛ wo yɛɛ yɛ mfom saa nnoɔma no nyinaa ɛyɛ handbag ɛyɛ luggage ɛkura mu sunsum wɔno na ɛsɛ sɛ wohu no na waboa wo. na wɔakyerɛkyerɛ wo. Jesus nye saa sunsum no a nka ɔbɛyɛ dɛ. Bible se, Yɛde no nuu nsuo mu, eyii no pue. Ɛna sunsum firi soro sɛ abuburo bɛsi n'apampam. Ɛnyɛ direct abuburo o, dabi. Ɛyɛ just yɛka ma yɛde hunu sɛdeɛ sunsum ba a ɛteɛ. Ɛdeɛ twerɛ no se yɛde no nuu nsuo mu, honhom no sianee sɛ abuburo. Na kyerɛ sɛ ɛnyɛ abuburo bi na Ɛnyɛ wɔpɛ sɛ. abuburo pam a wɔpɛ sɛ wɔsi no apampam. Dabi, dabi, dabi, dabi. Agya, na kyerɛ sɛ ɔno koraa wotie, ɛyɛ Ɛyɛ amanneɛ na ɛyɛ ani, ma tie. no. Ɛyɛ ani. Ɛna ɔhunu hɔ sɛ sunsum yɛ dɛn? Ɛreba. Ɛnyɛ direct abuburo a obiara hunu sɛ abuburo sɛ yɛasi no apampam. Dabi. Ɛyɛ des, description a yɛde describe wo. The spirit. Ɔtɔ so ate ase. Aha nti na asɔfoɔ bi wɔ hɔ a ɔyɛ baana na ɔde ɔde bi ato kyɛ sɛ wɔn nkɔnkɔn ɔba. Wɔhwɛ tumi na mu deɛ wɔte na ɔde yɛ adwuma. Tumi no ɛna sane ɛna ɛba bɛwura no. Ae besi na pɛpɛɛ sɛ kori otu bɔe. Agya, gyina hɔ, woreka asɛm bi. Wose yɛde no nnu nsuom no, na Yesu se, Amanne anyɛ adwuma nka onya sunsum. Wɔ soro ne asase na ɛkasae. Mpanyimfo bi bebisa se, Menka nsu si ne tiri ase a, na ɔde asase adɛn aka akyerɛ no? Enti mpanyimfo bebisa wɔ se, Twɛɛde a mpo Nyankopɔn yɛ asase yi a, asase yi ane ɔsoro ne asase tumi na ɔde yɛ. Ɔtɔ so ate aseɛ? Ɛno nti. Yɛde no nuu sum no na tumi ne tumi kasae. Ɛnna honhom sanee na wɔbesii ne so bɛhyɛɛ ne mu. Te honhom no, Bible se, amonom ara na honhom no de no kɔɔ sunsum ne sunsum. Te sunsum na ɛdane te no. Enti saa forty days, forty nights no. Enti sɔfoɔ no hu sɛ saa berɛ no a ɔno no wayɛ fasting forty days, ɔde nkurɔfoɔ mma ayɛ forty days dry no, na wɔsan gyina no ase.

Why na ɛkae sɛ kɔyɛ na ankɔyɛ no? Yɛnte yɛ som ase, yɛnte deɛ yɛyɛ ase. Nyamesom nyamesom nyamesom yɛnte aseɛ. Obiara na ɛyɛ bi na ɛyɛ bi na but ɛnnɛ me nua meka nimdeɛ na akyerɛ wo. Me mete yɛ yɛ kwan na mɛkyi no. Me nim yɛ Nyankopɔn. Mekyerɛ kwan no a obiara ne sunsum wɔ apam. Na obi a ɔwɔ ɔba biara, Awurade Nyankopɔn ma no bɔfoɔ. Wowɔ honhom, nti na ɛka sɛ me honhom, me honhom kasa sɛ ah, mate nka me, me, me, mete biribi sɛ asɛm a woka no boa. Ah, me honhom kasa kyerɛ me sɛ sei, ɛdeɛ nti na wokasa? Ɛyɛ no a, enti saa amammerɛ ne amanneɛ no na ɛma saa sum nsu no nyini, na watumi ayɛ deɛ ɛsɛ sɛ ɔyɛ dɛn? Ɔde yɛ. Na watumi akasa akyerɛ biribi ma ayɛ adwuma, na watumi aka a, ɛno na ɛyɛ Honhom Kronkron no a ɛfiri soro no a ɛbɛhyɛ wo mu no. Ɛte wo mu o, na woamfa anyɛ adwuma a, na wama no ada. Amammerɛ ne amanneɛ no anyɛ adwuma a, na wama no ada o. Nti afei, nsuo a ɛyɛ abɔdeɛ. dua a ɛyɛ abɔdeɛ, asase a ɛyɛ abɔdeɛ a ɛsɛ sɛ wo, wokasa kyerɛ no sɛ, Ɛɛ, dua a ɔsi hɔ yi, Awurade se yɛnni aduaba ne yɛmfa ahan ne nsɛ yadeɛ. Ahan wei, mete wo, ɛde wakɔ akɔyɛ aduro wei. Mede wo yɛ ayɛ adwuma, afei wobɛkɔ akɔyɛ no ɛnyɛ adwuma. Because sunsum antumi ankasa ankyerɛ no. Why? Because wankasa, amammerɛ ne amanneɛ kwan no, wonnim. W'afom, enti adua no nyinaa bɛsɔre atia wo. Enti abɔdeɛ a ɛsɛ sɛ abɔdeɛ no hyɛ w'ase na ɛtie wo no, afei wo mmom na wotie abɔdeɛ. Nanso Awurade bɔɔ wo sɛ ne suban ne ne sɛsoɔ, ɛna ɔde abɔdeɛ no nyinaa maa wo. Ɔka kyerɛɛ Adam sɛ, Adam oe, ɛnomaa yi nyinaa mede ahyɛ wo nsa. Deɛ wopɛ sɛ ɛyɛ biara, yɛ. Enti Bible se, Sɛdeɛ Adam frɛɛ biribiara no, saa na Nyankopɔn penee so. na ɛyɛɛ hɔ. That is sɛ Adam dii so but Adam buu Nyame ano asɛm animtia a wanyɛ no ɛna afei abɔdeɛ nyina bɛdii ne so. Enti ɛnɛ wohunu kwan no a afei no ɔsɛ ɛno na ɛmaa Yesu san baeɛ o, Adam san baeɛ. Afei ɔbaeɛ no Ohu nokware no na awie no afei ɔsan abɛdi abɔdeɛ no so. Na sɛ tumi yɛ firi ne nsa, ne nsa ayɛ dɛn? Ɛkae. Enti wakyerɛ kwan. Enti ɛyɛ ampa paa sɛ woagye Jesus adi. Ɛyɛ ampa paa sɛ wogye no tom sɛ ɔyɛ Adam a ɔyɛ Onyankopɔn piesie a Sunsum bɔ no so ɔkyerɛ kwan ma wafa saa kwan no so a, adɛn na wode abɔdeɛ ntumi ntia wo? Woakɔ asɔre forty years, woakɔ asɔre fifty years, woakɔ asɔre twenty years, wontumi nyɛ hwee mma wo ho. Asɛm too no woamfrɛ sɔfo a ɛno ano bia mutu ɛneɛ sɛ da a wobɛfrɛ sɔfoɔ a sɔfoɔ fɔn nsuo de wɛ ɛda a wobɛfrɛ sɔfoɔ sɛ sɔfoɔ no awu ɛ makeon baa wɔni hɔ biem wesili baa wɔni hɔ biem odifoɔ kansa baa wɔni hɔ biem me nso sɛ deɛ ɔhunu ɛbɛ bi baa wɔhu me biem enti sɛ me na ade bɛyɛ wo nyankopɔn na wɔyɛ w'ade sɛ ɔmfa tetɛtɛmfoɔ akwa no ma wo nso ne nyankopɔn nya ɛnya apam a ɛkyɛ me ne hɔ biem a wɔwɔ ma bɛyɛ dɛn ɔhu ma bɛkɔ asesa Adɛn nti na wotumi de wo sisi wobɛka sɛ Abraham Nyankopɔn, Isak Nyame, Jacob Nyame, na da bɛn na wo nso wobɛka sɛ Mark Nyankopɔn? Hm, na wo mma nso atumi aka sɛ me papa ne Mark Nyankopɔn mmra. Adɛn na obetumi ka sɛ Philip Nyankopɔn gye me na nsɛnkyerɛnne asi mu? Mene nea mene ɔbɔfoɔ ei! Sane na ba.

Enti me, deɛ mede me nyinaa yɛ ɛkwan na mekyerɛ. Wohunu kwan no a, wogye tumi ama wɔn. Deɛ wopɛ sɛ woyɛ biara, wobɛtumi ayɛ. Wodu asubɔnten ho akasa kyerɛ no, ɔbɛtie. Wodu dua ho no akasa kyerɛ no, ɔbɛtie. Ɛɛ, bobɔ akasa kyerɛ no, ɔbɛtie. Wokasa kyerɛ awia a, ɔbɛtie. Nsuo retɔ kasa kyerɛ no, ɔbɛtie. Mframa refa kasa kyerɛ no, ɔbɛtie. Adeɛ biara a wopɛ sɛ wode abɔdeɛ no yɛ no, wokasa kyerɛ no, ɔbɛtie. Awurade Nyankopɔn, ɔnyɛ obi apɔkɛtemɔni o, na obi de no aboaboa wo ho na ɔfa biribi ama wo.

Wontumi mfa bi nyɛ adwuma. Sɔfoɔ no bu a, wobɛyɛ dɛn? Nyame bɛn na wosom? Woyɛ akoa? Ɛneɛ saa deɛ a, wo na wosom bosom. Cause ɔse mɛnyɛ honyini biara a ne sɛ so wɔ ɔsoro anaa asase ase anaa nsuo mu anaa biribiara so. Enti sɛ wo no wode sɔfoɔ no ayɛ wo Nyankopɔn deɛ, ɛneɛ woresom honyini. Woresom nipa. Bible nso se, Ɛnome nka deɛ ɔde ne ho to deɛn? Onipa so. Enti onipa bi a wokɔ asɔre biara no, ɛsɛ sɛ wokɔ asɔre sɛ wo nso wobɛtumi apɔn wo ho na woagraduate. Ebia meka kyerɛ m'asɔremma a wɔne me nam mfeɛ mmiɛnsa a, ɛsɛ sɛ nneɛma bi a metumi yɛ no nso tumi yɛ bi. Hunu asuafoɔ no ne Jesus nanteeɛ no. Jesus nni hɔ no, nsɛnkyerɛnne wɔtumi yɛ, ɔse sɛ ɔgye me di a, me nnwuma na abɛyɛ, mpo deɛ ɛkyɛn deɛ me ba bɛyɛeɛ. Nti Yesu baeɛ no, yɛn ho sɔ nantee ma ne sunsum tɔɔ bɛsu ma ne sɔree. Nanso ɔkɔɔ no, Peter sunsum tumi tɔɔ bɛsu ma ne sɔree. Saa ara nso na metumi hwɛ no mu sɛ, tete atempɔ korɔ a mekyɛ obi a ɔbɛtia me biara no, Ɛnnɛ, deɛ mereyɛ yi, ɛkyɛ bi reba, wo nso wonyɛ me deɛ bi, wo nso wobɛyɛ ade foforɔ ama ahyɛ Ɔbɔadeɛ din animuonyam. Na wo mma nso bɛtie, na aman nyinaa nso bɛfa wɔn ntoma pa afira. Abibiman, momma yɛn nyinaa yɛnsɔre waka, momma yɛnkɔ yɛn akyi, yɛnkanyan yɛn honhom wɔ asase so, momma yɛnkɔ yɛn akyi. Yɛmfa yɛn ntoma pa mfira, momma yɛnkɔ yɛn akyi, na yɛmfa tete atempɔn kwan so na yɛnnya ahomegyeɛ mma yɛn kra, na yɛayɛ ahummɔbɔ akyɛ, yɛawia yɛn adwene akyɛ, yɛayɛ nkoa wɔ sunsum mu akyɛ. Ɛnnɛ wokɔ obi fie na ɔdidi wɔ apɔtɔyowa mu a, wobɛbu no sɛ ɔyɛ kuraseni. Nanso blender ne microwave yɛ sowapo. Ɛno nso nsuansoɔ yɛ dɛn? Nanso yɛnhwɛ yɛn sɛ ɛkorɛ. Wɔ sɛ na yɛ bere wɔ hye yɛn na mo seen sɛ ɛnyɛ but mpɛ sɛ me kyerɛ sɛ ɛnkɛ sɛ ntia kɛɛ sɛ wo deɛ wo yɛ kolo wo yɛ sei dabi ɛyɛ dɛn na yɛ na mo nte ndi one twenty one tente na sɛ wo tumi kɔ afuo na na deɛ forty years wo kɔ a aha ne ha oh na wa so sisi ɛnɛ aberanteɛ twenty three years ɔpɛ sisi de ndi adu ɛgya ɛnyɛ ne kolo yi so kyerɛ sɛ wo nana ɛdi seventy years ɔtumi wo Ɛnɛ 23 years wopɛ sisi ne nneɛma mu mm Ɛbaa he faa he kɔwiee sɛ agu ho asɛm Ne nyinaa ne tete atempɔn bag Ɛnɛ abibiduro koraa no obi wɔ hɔ a na ɔka sɛ nti odunsini Wokasa sɛ dunsini yɛ brɔnsam Obi a ɔtete nhaban yɛ brɔnsam no na wokɔtɔ abibiduro nom a wonim so ɔbɔ ho bi a Mehunu obi a ɔka sɛ tie dunsini anaasɛ herbalist a mehunu sɛ n'adwene te sɛ kamfa. N'adwene te sɛ kamfa. Ae, obi a ɔtete aban, obi a ɔyɛ nnuro biara no, ɔyɛ bronsam. Ae, ɛna yɛde wo kɔɔ dunsini hɔ, ɛna dunsini hɔ na yɛde wo kɔe, ɛna dunsini hɔ na yɛde wo. Oh, Awurade hu yɛn mmɔbɔ oo. Mm. Ɔhu yɛn mmɔbɔ paa, na ne ne mu ti sɛ bɛkunkum no.
Atiefo, Onyame nhyira mo. Hyɛ. Like susclabo na frɛ wo nua na ɔno nso nhyɛ na mo ntagge. Nyame difoɔ awurade nhyira wo wɔ nkyerɛkyerɛmu ne akyerɛkyerɛ a wokyerɛkyerɛ abibiman na yɛ a yɛpɛ wo a yɛ brɛ Nyame difoɔ yɛ brɛ yɛsrɛ wo wo na otumfoɔ Nyankopɔn yi wo so sɛ abibiman kwankyerɛfoɔ nti wei deɛ nkontontom yɛ kuram aberɛ bi ɛbɛhia agyae ama wo ne yɛ brɛ kakra sɛ one minute koraa a wobɛbue yɛn ani ama yɛn ani abɛyɛ wo so. Yoo ɛyɛ Ozana GH TV na wo retie yi. Sɔsklabo share, frɛ wo nua, ka ho asɛm. Na wo nso ma wo comment, yɛkyere w'adwene, deɛ wo nte aseɛ, busa, na Awurade Nyankopɔn bɛnam so ama yɛn abibifoɔ nso yɛafa yɛn ntoma pa afira. Odiyifoɔ a yɛrebusa ne hɔ asɛm yi anaa yɛregye nteteɛ ne nkyerɛmu yi, ɛyɛ Dɔkta Apostle Philip Nyamekyɛn a n'asafo no yɛ Holy Harvest Christian Church a ɛwɔ asafo opposite Pia Motors, kane ntete eh, kane ntete Champion Divine Clinic Dan Dada anim hɔ, ɛhɔ na wobɛhu asafo no. Deɛ mede retwa toɔ yɛ Second Thessalonica chapter two verse fifteen, deɛ odiyifoɔ ka pɛ, ɔse wohu sɛ Paul kan nokorɛ, ɔse, ɔse, afotuo ne mpaebɔ. Enti afei anuanom, megye monnyina pintinn na monkura atetesɛm a yɛnam asɛm anaa yɛn nwoma so kyerɛkyerɛɛ no mu. Wɔse, Deɛ ɛdi akyire, yɛnnyina pintinn na yɛnkura atetesɛm a yɛnyaa no wɔ wɔn nkyɛn no mu. Enti wopo atetesɛm a, w'abrabɔ, wo hyɛberɛ, wo nkrabea ana wopo no? Nyame wɔnhyira wo, ɔnyɛ wo kɛse, aberɛ biara hwɛ na wobɛyɛ nkonimdifoɔ. Bye bye.

Champion Divine Clinic ahorow nsandadaa no a ɛne Kia Motors hyɛɛ no mu na yɛrehim Onyankoropɔn twerɛdua nkɔ a Kwankwammira watra n'ataban so ayɛ akataso akata mpempem adagya so ne frankaa ne n'animuonyam ne ne din no so oo firi sɛ wayɛ bi, ohaw, w'amaneɛ ɛne sɛ. Hyia yɛ papa, Apostle Doctor, deɛ wɔkaa na Nyame aka, ɔhyɛa na Nyame ama no agyina, wɔkyekyerɛ Nyame akyekyere, ɔsanea Nyame asane, Kwasiada, anɔpa nɔnkono, ɛkɔpem sɛ prɛmo ɛbɛto, ɛyɛ anointing service, Nwosra da, Ɛbena da ɛne Yawada, anɔpa nɔndu, ɛkɔpem awia nɔnmiɛnsa, ɛyɛ counseling, Ɔte na agya, ɔbɛfrɛ wo nkutoo baako baako, aka w'ahintasɛm akyerɛ wo, ahyɛ wo hyɛ bio. Nnome bɛn na ɛda wo so? Tiayɛ papa, na wɔntwitwaw ngya wo wɔ nyankoropɔn yi mu. Efiada, anɔpa nnɔndu kɔpem awia nnɔnmienu, ɛyɛ mpaebɔ kɛseɛ a yɛregye nnipa afiri ɔhaw ne amaneɛ biara mu. Ae, sususu, afinesiamyɛ papa se ɛyɛ twa so. Ɛkyere da a woampanyini se. Yɛnsan mu nkɔfa nsuo mu di a, yɛnhyia yɛ papa. Pastor Doctor Phillips Akorn Nyamekyɛ wɔ Holy Harvest Christian Church, Champion Divine Clinic Abronsan Dada na ɛne Kia Motors hyɛɛ no mu. Na yareɛ no a ama wose ho sɛ Akwan na me bɔberɛ te sɛ nyambo basage wose ho se ho sɛ wodi bɔne no atuo bɛtwa ɔgyeɛ ɛbɛyɛ wo dea. Apostle Doctor Phillips Akorn wayɛ krado.